twĩkore ithe wa CJ ngwĩcia nĩ waigua wĩra waku kana ũcokerwo ũcokere hanini nĩgetha igue wĩra wake nĩgetha amenye ũrĩa kũrathimana ĩĩ nĩ ithatũ Nĩkĩ mũrĩkaga kũrĩ kũrĩ ũtarĩ mwarĩ wanyu? Ũtikuhĩrĩria harĩ rĩ? Hena ciugo rĩu irabatarania mũthenya wa ũmũthĩ. Ehe. He aciari aku gĩtĩo na mĩario na ciĩko Ehe. nĩgetha magakũrathima. Nĩgetha magakũrathima. Amu kĩrathimo kĩa aciari Amu kĩrathimo gĩa aciari nĩ gĩkagĩra mĩciĩ ya ciana ciao hinya haha rĩu ũmenye mĩciĩ mũciĩ ũyũ wathiĩ waga kũrũma nĩ mehia ma mehia manyu ehe ngũrũka hanini no kĩrumi kĩao no kĩrumi kĩao kĩninaga ona mũthingi wa mĩciĩ ya ciana ciao mũciari nĩwe wĩ gĩtĩ-inĩ rĩu nĩgetha wĩre mwana waku ũrĩa ũngĩ andaikare mwaka ũrĩa ũkũmwaka waigua kĩrumi kĩninaga mĩthingi ya ciana ciao kĩrathimo nakĩo gĩtũmaga mũciĩ ũcio ũgĩa na kĩ ũgĩa na hinya icio nĩcio ciugo iria niĩ ingĩenda thĩinĩ wa ngoro-inĩ yaku na watua kũrathimana Ti hĩndĩ ĩrĩa mwaragia mwĩ kũrĩa mũciĩ. Mamu wa CJ, nĩwona rĩrĩa mwĩ mũciĩ, ũririkane ruo nĩ mũndũ wekweherera na rwĩga rwake nĩrwehera nyũmba yaku. Kumagia mũthenya wa ũmũthĩ ena mũrugĩri, mbere-inĩ ndarĩ na mũrugĩri, rĩu nĩagĩa na mũrugĩri. Kĩmũrathime wega-ĩ, nĩgetha etĩkĩrĩke he mũtumia wake. Yoguo rĩngĩ nĩngũkena mũno mũthenya wa ũmũthĩ tondũ wa Ngai gũgũkinyia haha nĩgĩte na ũhoro wa gũgũkinyia nĩngũigua kũnyiha mũno na ngaigua gũcokeria Ngai ũtũngatho. Ithe witũ Yahweh akũrathime. Mũciĩ ũyũ Ithe witũ arogwakĩra. Nĩ njũĩ nĩ ndĩrerirĩirie ũguo tondũ nĩwe mwana wakwa ũrĩa mũkũrũ kuona ũgĩte na mũtumia. na tondũ ithe witũ nĩ agũkinyĩtie haha arokũrathima mũciĩ ũyũ araũtũria aroetĩkĩra gũgwakĩra nyũmba ĩno aroetĩkĩra akũhe rũciaro rwa ciana tũhĩĩ na tũirĩtu na gũtukanĩria ciugo ciaku aroĩtĩkĩra cigĩe na tũũri na ng'ũndũ akũhe ng'ũndũ ĩyo mĩgũnda na kĩrĩa gĩothe ũngĩrirĩria rĩtwa rĩaku rĩrokuo niĩ nĩndakũrathima o ũndũ ũmwe na mwendwa waku tondũ Ngai witũ nĩ agũkinyĩtie hau na thimũ nene. Haleluya, haleluya. Yeni. Rĩu nĩ mamu wa CJ ariĩ kiugo igũrũ rĩa mwana wake. Kiugo kĩu no kĩmũtũrie na kiugo kĩu no kĩmũmomore ũngĩaga kũmũrathimithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩu nĩ ihinda rĩaku na watua kwaria tiga kwaria tarĩ kĩrĩa tarĩ comedy na tiga kwaria tondũ mwaragia nake nyũmba rĩu nĩ ũmwarĩrie wega

mbere ngakena na ngacokia ngatho nĩ tondũ wa mũirĩtu ũyũ nĩ ndamũnyita thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno ya Shegesh. Ithe witũ aromũrathima, arotũra amwĩkĩte maũndũ mega. Irathimo ciothe Ithe witũ iria aheanaga irotuĩka cia gũgũkinyĩrĩra. Naguo wega wa Ithe witũ ũtũre thĩinĩ wanyu. mũrorathimwo na bamĩrĩ, rĩu ningĩ ona indo ciothe iria ithuĩ tũheanaga ciĩ cia kĩrathimo, Ithe witũ aromũkinyĩrĩria. Mũgĩe na mũciĩ mwega wa kĩrathimo, na Ithe witũ atũre amuonekeire, mũrathimwo na mwĩkwo wega. Haleluya, haleluya. Andũ aingĩ tũthiĩte mwena ũyũ ũngĩ-rĩ, nĩgetha hagĩe na ũira mwega, nĩgetha ũtwĩre atĩrĩrĩ, kana nĩwe ũcio kana tiwe. amũrũka ũtubĩre kana nĩ we kamũira ĩno marekeirie kĩrathimo cinyitane tondũ wona cianyitana nĩ ũguo either nĩwe kana tiwe we nĩ wagwa Ũguo ũtuĩrie wega tuĩrie wega kana nĩwe ũmenye kana nĩ we ndũmũhumbũrie ũrore kana nĩwe ndũmũcũthie no mũcũthie wega no menya nĩ nĩ indo njega nĩ indo hiũ

nĩwe nĩwe haleluya mũhĩmbĩke nĩgetha ũnekerie oke na thimũ nĩ aciari ake haleluya haya rĩu tũrĩ kũrĩ aciari ao irimũ nĩgetha nao rĩu ũmenye nĩ ihinda rĩaku ũmenye gĩkĩ nĩkĩo kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩothe ũngĩmũnengera ũmenye kĩ kanua-inĩ gaku Wairimũ, reke tuge nĩ tũraigua tũtĩkĩte nĩ ũndũ waku, nĩ gũkorwo nĩ watũmĩte tũkorwo twĩ handũ haha. Nĩ tũkũrerete na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, njĩra ya gĩtĩo ya kũhe andũ gĩtĩo na maũndũ marĩa mathi- magĩrĩire. Nĩ ũndũ ũcio no ngũhoe na gĩtĩo mũno, ũheage mũthuri waku gĩtĩo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire ona aciari arĩa ũmaheaga gĩtĩo kĩrĩa kĩmagĩrĩire nĩ gũkorwo kuma ũmũthĩ nĩo mũrĩkoragwo nao nĩ ũndũ ũcio no njuge ngai wa muoyo akũrathime nĩ njũĩ ndũrĩ mũgũta nĩ njũĩ wĩ mũrutĩri wĩra na moko maku na nĩ njũĩ ngai nĩ akũrathima wĩra wa moko maku ngai aromũrathima arĩa maramĩria mĩhaka aromũrathima na bamĩrĩ ona maũndũ marĩa mothe mwĩriragĩria O na aromũrathima na ũtonga wa gũkũ thĩ. Ngai wa muoyo aromwĩka wega. Mwamũkĩre irathimo ciakwa. Mwamũkĩra. Haleluya, haleluya, Haya nĩ ũrĩa mamu haleluya. wao. Nĩ ihinda rĩaku rĩu mamu wao. Mamu wao wa irimũ. Nĩwe wĩ kĩharo. Ndakena ndĩ mbere yanyu. Rĩu ningĩ ngakorwo ndĩna ũndũ ũcio wa gwĩtĩĩra inyuĩ inyuothe, tondũ tiga nĩ niĩ, tondũ nĩ niĩ ndutĩte mbeu ĩno. Nĩ wakĩona ti kĩndũ kĩũru. Rĩu niĩ nĩniĩ mamu wao, ũyũ nĩwe mũirĩtu wakwa wa kerĩ, etagwo Janet Wairimu. Ti andũ ũrarĩria. nĩ wa irimũ ũrarĩ Ũyũ nĩwe mũirĩtu wakwa wa kerĩ na nĩwe wa irimũ ũrĩa nene wa irimũ nĩ ngatho ngũgũcokeria kuma rĩrĩa ndagũciarire ndũrĩ wacomba na mbura na nĩ ũtũrĩtie kĩhonoko kĩu kĩa yawe ithe itũ arokũrathima nĩ maũndũ mai- nĩ andũ aingĩ kana nĩ airĩtu aingĩ mwaciaranĩirwo na mwanakorwo mwĩ wĩtĩkio ũmwe na matirĩ mahota gũkorwo me thĩinĩ wa wĩtĩkio. Ĩndĩ wee ndũnanjonora, o ta ũrĩa wanjĩrire na tũkĩrĩkanĩra, atĩ niĩ mamu itakaguũrio neti, ndirĩ ũndũ ũngĩ njũĩ. Rĩu nĩ ndakenera Ithe witũ, na ndaiga ũrathimwo. Nũrathimwo makĩria. Ithe witũ aromũtongoragia. Na maũndũ marĩa mothe ũtũrĩte wĩrirĩirie, ihinda rĩu nĩ rĩakinya. Mũrogĩa na kĩhiko kĩega. Ithe witũ amũrathime. Aromũhe ciana njega, ciana igwathĩka tawe. na matũre nyũmba-inĩ ya yawe matũre mamũtungataga na magatũ- tũkona na ithuĩ tũcũcũ tũu tũgĩ- tũkĩrũgama haha ngauga atĩ gaka kairĩtu nĩ ka wairimũ waku gaikarĩte na ũthingu ũcio wĩ naguo na ithe itũ aromũrathima wa kerĩ ũheangi gĩtĩo ũcio nĩwe mũthuri waku Ningĩ na nĩ ngatho na ũgacokagĩria yawe waku ngatho athuri ti oneki ũkamũhe gĩtĩo na ũkamwathĩkĩra nĩgetha nake agakũrora wega njuge kairĩtu gaka ndorera kana gatirĩ na karema andorere wega ithe itũ amũrathime na amwĩke wega na mũhe aciari gĩtĩo rĩu thaa ici ũmenye nĩ waima moko-inĩ makwa rĩu niĩ tũrĩaragia na thimũ ĩndĩ ũheage mũciari waku gĩtĩo rĩu ũrĩa nĩwe mũciari waku wa hakuhĩ ũmũhe gĩtĩo na ũmwathĩkĩre na ũmara- ũmahoyagĩre nĩgetha nao matuĩke a gũkũhoyagĩra